Mela, illum ħanibdew it-topic ta' water, eh, qiegħed fuq page 121. Ħankunu qed naraw il-properties ta' water, il-bonding ta' water, minn fejn jiġi l-ilma. Mbagħad ħankunu qed naraw kif Malta jasal l-ilma Okay, bliema metodi. Eh, nitkellmu ftit fuq pollution eh, ta' water f'dan it-topic u anka fuq eh, ir-reactions ta' metals with water. Okay? Mela, water, x'nafu fuq u sissa, li għandu formula ta' H2O u nafu wkoll mit-topic ta' bonding li tip ta' bonding tiegħu huwa covalent. għax għandek bonding bejn non-metal u non-metal. Fil-kaxxa l-vojta ta' page 121 ħa tpenġu d-dot and cross diagram ta' water. Ma ninsewx li peress li covalent irridu nuru l-electron shells jagħmlu overlapping ma' xulxin. Ok, din id-dot and cross diagram ħa tpenn ġewwa fuq page one to one fil-kaxxa il-vojta. Now, some facts about water. L-ilma nsibuh fl-arja fil-fatt dan huwa responsabbli biex eh, jipproduċi l-umdità fl-arja. Malta Aħna pajjiż li għandna ħafna umdità fl-arja minħabba li aħna gżira u mdawrin bil-baħar, però dan ivarja minn pajjiż għal ieħor skont l-ammont ta' ilma li jkun madwar dak il-pajjiż jew l-ammont ta' rivers, pereżempju, jew lakes. Aħna ma nistudjawx dan it-topic għal xejn. L-ilma huwa importanti ħafna għalina minħabba li ġisimna huwa 70 per cent ilma. Allura l-ilma huwa importanti li jkun fid-dieta tagħna, mingħajr ilma basically ma ngħixux. Allura ntuh ħafna ħafna importanza dan l-ilma. Huwa anke tajjeb li Malta peress li ma tantx għandna ilma nitgħallmu kif nippreservawh u ma naħluhx. Issa, dawn xi interesting facts oħra fuq l-ilma, l-ilma li għandna madwarna qatt ma jista' jispiċċa minħabba l-water cycle. U x-xita li tinżel bis-saħħa tas-sħana tax-xemx u mbagħad terġa' tiġi gass u terġa' tirrepeti iċ-ċiklu. Dak konna diġà rajnieh il-water cycle, jiġifieri tagħmel ix-xita l-precipitation ngħidulha fil-geography, u mbagħad tevapora bis-sħana tax-xemx u terġa' tiġi x-xita. Issa, It's important to note ukoll li l-ilma ma jevaporax biss mill-baħar u mil-lakes imma anke jista' jevapora mill-pjanti. Fil-fatt, hawn pjanti li l-weraq tagħhom għandhom surface area kbira biex ikunu jistgħu jitilfu iktar ilma. Mbagħad pjanti li jridu jikkonservaw l-ilma minħabba li jkunu jgħixu ġo habitats li huma nixfin u neqsin mill-ilma, dawk imbagħad pereżempju jew ma jkollhomx weraq jew inkella jkunu qishom boċċa biex jippreservaw iktar l-ilma. It-tip ta' pjanti li qed nitkellem fuqhom huma bħal cactus pereżempju. Now, Eħe, l-ilma mela qed ngħidu li jiġi minn evaporation. Respiration ukoll jipproduċi l-ilma, huwa wieħed mill-prodotti, mill-products. U transpiration qed ngħidu ukoll jista' jipproduċi l-ilma skont ix-shape tal-leaves, iktar ma jkunu kbar iktar dawk il-pjanti jitilfu ilma. Now, Dawwarna l-page fuq page 122. L-ilma jistgħu jiġi wkoll minn processes li huma magħmulin mill-bniedem bħal pereżempju combustion. Fil-combustion water ukoll huwa wieħed mill-prodotti. Aħna di konna meta għamilna t-topic ta' reactions in air konna rajna mbagħad terġa' iktar fid-dettall li hemm żewġ tipi ta' combustion, complete u incomplete, but that's a side note. So it's important to appreciate as well that combustion can produce water. Issa, l-ilma huwa tajjeb li nkunu nafu kif nippurifikawh. L-ilma peress li huwa importanti għal ħafna microorganisms, kapaċi li jiġi kkontaminat minn ħafna affarijiet u pereżempju jekk dawk l-affarijiet li jkunu qed jikkontaminaw l-ilma huma solid tista' tneħħihom permezz ta' filtration pereżempju xi kultant anke jista' jiġi kkontaminat jekk għandek ħafna organic matter ġol-ilma. pereżempju xi dead animals jew hekk jistgħu jikkontaminaw l-ilma il-bacteria pereżempju jekk ikun hemm xi microorganisms dawn jistgħu jitneħħew billi żżid l-klorin jew florin mal-ilma dan jiġri pereżempju fil-każ meta jkollok swimming pool ok

It's a costly process fil-fatt b'hekk l-ilma huwa għoli Malta għax aħna m'għandniex natural drinking water m'għandniex muntanji Malta allura rridu nagħmlu dan l-expensive process biex ikollna drinkable water and this method is called reverse osmosis and in short we can refer to it as RO. Fejn il-kelma reverse osmosis li qiegħda in bold fuq page 122, please iktbu RO, trid tkun taf kif hi referred to in short. U reverse osmosis ħa nispjega kif taħdem. Okay? Tridu tkunu tafu kif taħdem. Basically s-sentenza in red. Ħa nispjegaha mill-istampa jiena. So, reverse osmosis, kif għadt tajjeb l-ewwel, huwa l-proċess ta' kif salty water jinbidel ġo fresh water. U li jiġri hu li jkun hawn żewġ kompartamenti u l-kompartamenti jkunu separati b'semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ifisser li jkun qisu filter li huwa selective ta' xi ħall li jgħaddi minnu. U dan is-semi-permeable membrane iħalli l-ilma biss jgħaddi. Any other particles, like salt particles, are unable to pass through this semi-permeable membrane. Mela, importanti tkun taf x'jiġifieri semi-permeable membrane. Okay? Um, li jiġri u li wieħed mill-kompartamenti ikun mimli bl-ilma baħar, salt water, and the other compartment is filled with fresh water. Okay? And a pressure is applied, um, it's like a big push, and uh, this uses a lot of electricity. Awek jinħela l-elettriku, u l-water particles, minħabba din il-pressure li qed tiġi applikata, ħa jiġu sfurzati jgħaddu minn dan is-semi-permeable membrane għal ġol-compartment tal-fresh water, imma s-salt ħa jibqa' ġol-salt water compartment, ma jgħaddix. Allura li jiġri At the end of reverse osmosis, il-salt water compartment terġa' jiġi iktar concentrated in salt għax telaqlu l-ilma. U il-fresh water compartment jiġi iktar rich in water, jiġi iktar dilute biex ngħid hekk. So this is how reverse osmosis works. Issa, il-żvantaġġ ta' reverse osmosis hija li tuża ħafna electricity, allura l-ilma li tipproduċi r-reverse osmosis ha jiġi quite expensive, that's why we need to conserve water in Malta and not waste water. Malta nsibu ħafna, mhux post wieħed għandna reverse osmosis, pereżempju din hija l-reverse osmosis plant taċ-Ċirkewwa, Hemm anke, pereżempju, in Pembroke you find them all around Malta, these reverse osmosis plants. Hawn min ukoll jagħmel reverse osmosis installation ġod-dar ukoll, dak l-ilma ġifieri li jiġi minn tal-Gvern imbagħad hawn min jerġa' jagħmillu reverse osmosis biex ikompli jippurifikah further. Now, what is present in water? L-ilma peress li huwa solvent tajjeb ħafna, jista' jiddiżolvi ħafna affarijiet fih. Jiddiżolvi l-oxygen, alright, ġifieri oxygen element jista' jiddiżolvi ġol-ilma. Fil-fatt, aquatic organisms make use of this dissolved oxygen. Fil-topic ta' rusting konna rajna li dak id-dissolved oxygen nistgħu nneħħuh jekk ngħalllu l-ilma. Mbagħad, dik side note kienet, ehm, jistgħu anke jispiċċaw pesticides ġol-ilma, per eżempju jkollna ikollna għalqa u nitfgħu iktar pesticide milli suppost, tagħmel ix-xita u dak il-pesticide jispiċċa ġol-water table. Okay? Detergents, again, excessive use of detergents, for example, I wash a car, and uh, um, the water ends up in the gully. Okay? I am contaminating the water in that way. Sewage ukoll, per eżempju, jkun hemm xi leakage minn xi kanen u jista' jispiċċa wkoll ġol ilma u jikkontaminah. Heavy metals, per eżempju, minn xi fuels ukoll u crude oil. Ukoll jekk pereżempju jkun hemm xi spillage ta' crude oil u thermal pollution ukoll jista' jkun kawża ta' pollution tal-ilma, ġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' sħana, pereżempju using sea water for something, heating it up and then placing it back into the sea at a higher temperature than it was. Din l-slide mhux importanti, diġà strid. Mela s'issa li għad li semmejna importanti kienet tar-reverse osmosis s'issa. Now, physical properties of water. Issa daw iva huma importanti. Dawn il-properties japplikaw biss meta l-ilma huwa pur, jiġifieri it's 100% H2O. And when water is pure, its appearance is transparent, il-melting point huwa ta' 0 degrees, il-boiling point, skużawni, hija ta' 100 degrees, u bħala solvent jiddiżolvi ħafna affarijiet. Fil-fatt, jgħidulu wkoll universal solvent. Dawn il-properties please ikkupjawhom fuq il-blank lines. L-aħħar waħda li għadni m'orejtx hija tad-density. Id-density tal-ilma meta huwa pur huwa ta' 1 gram per centimeter cubed, jiġifieri if I have 50 centimeter cubed of water, they would weigh 50 grams.

some some solutes basically mhux bil-fors salt meta l-ilma ikun impjur ħajjiġu affettwati il-melting point u l-boiling point il-melting point ħa tonqos minn żero pereżempju ħa ssir minus six jew minus four pereżempju skont l-ammont ta' impurities li hemm, u l-boiling point tiżdied, jiġifieri ma tibqax hundred, tiġi above hundred il-boiling point. These are important please qiegħda f'sentenza fuq page 123. Impurities in water will lower its melting point and raise its boiling point. U hawnhekk għamiltilkom table biex inkunu nistgħu nikkumparaw il-boiling point u l-melting point ta' pure and impure water. So for impure water the boiling point is above 100 and uh, its melting point is below zero. Fil-fatt eh, din tal-melting point tiġi applikata ħafna f'pajjiżi kisħin meta jkollhom ħafna silġ li jagħmlu huwa li jferrgħu l-melħ minħabba li l-melħ jaġixxi bħala impurity u għalhekk il-melting point tas-silġ ma tibqax 0 tiġi pereżempju +6 allura is-silġ idub at lower temperatures than zero. Idub iktar malajr jiġi. Now, this part is important. Tests for water. Mela, again, please, għax eh, di rajta kemm il-darba, għataw studenti ma jafux tfisser il-kelma test. Test tfisser experiment to prove the presence

qiegħda fuq page 1 2 3 importanti nkunu nafuhom dawn please il-colour changes l-isem tal-chemical li nużaw l-anhydrous copper sulphate ok issa test ieħor li huwa ġdid għalina huwa test ieħor tal-ilma imma din id-darba minflok tuża anhydrous copper sulphate ħa nużaw karta speċjali li hija coated bil-kemikal cobalt chloride. Meta din il-karta tkun niexfa tkun blu imma jekk tiġi in contact with water, jew tista' żżid l-ilma bil-pipett pereżempju jew tħalliha in a moist environment, it will change colour and it will change to Pink. Ħa tiktbu daw l-observations, jiena ktibt dik il-bullet hemmhekk, blue cobalt colouride paper turns pink in the presence of water. Dik is-sentenza please iktbuha fil-blank line ta' page one two three. Now, We're going to see issa the chemical properties of water u taw ħa jkun hemm tlieta. Aħna fil-lesson tal-lum ħa nlestu sa reactions eh, of metals with water. Imma in the next lessons then we will discuss the reaction of metal of water, skużawni, with non-metals u mbagħad reaction of water with oxides. Aħna illum ħanifqu sa part A. and um in general metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen u hawnhekk jiena qed nikteb eżempju tal-metall sodium jirreactja ma' water din l-equation ħa tiktbuha fuq il-blank line but don't highlight do not highlight anything għalissa.

Ir-reactivity series ma tgħoddx il-metals kollha tal-periodic table imma l-iktar metalli komuni li naħdmu bihom fil-laboratorju. Mela, di importanti ħafna, importantissima please, trid tkun taf x'jiġifieri l-kelma reactivity series, jiena qed niktibha bis-sentenza fl-aħmar. The reactivity series is a list of metals placed in order of their reactivity, starting with the most reactive. highlighted, it's in bold at the bottom of page 1, 2, 3. Mela, din hija ir-reactivity series, ok? Hawnhekk il-metals l-iktar komuni li nużaw fil-laboratorju huma arranġati skont ir-reactivity. L-iktar wieħed li huwa reactive huwa potassju, ta' fuq nett, u l-inqas wieħed li huwa reactive huwa s-silver. Huwa importanti li tkun taf dawn il-metals kif jiġu wara xulxin. U ħafna studenti tul is-snin dejjem jippruvaw jagħmlu dawn is-sentenzi biex ikunu jistgħu jiftakru r-reactivity series. Fuq in-noti tagħkom fuq page 1 to 4 fejn potassium iktbu most reactive u fejn silver iktbu least reactive. Issa hawnhekk ir-reactive diseries qed nisseparaha ġo tliet sections. L-ewwel section hija l-most reactive, it-tieni section hija l-moderately reactive u l-aħħar section hija l-least reactive. Dawn is-section please illejbiljawhom fuq page one to four. Ok. Issa aħna ħanaraw daw il-metals tar-reactivity series jirreactjaw mal-ilma. Mhux kull metall jipproduċi l-istess prodotti meta jirreactjaw mal-ilma. Il-products li jipproduċu jiddependi skont il-position tal-metal fir-reactivity series. Ok. U ħanaraw li il-most reactive metals, dawn it-tlieta, potassium, sodium u calcium, mal-ilma, it-tlieta li huma jipproduċu methyl hydroxide, aħna nafu li methyl hydroxide mil-lesin ta' oxides huma alkalis, u hydrogen gas, jiġifieri meta tagħmilha din reaction tara l-bubbles tal-hydrogen li qed jiġi produced. Din il-general equation li qiegħda at the bottom of this slide hija importantissima, importanti ħafna, u ħa tiktbuha fil-qiegħ tal-ewwel kaxxa, mhux fuq il-blank lines, fuq il-qiegħ, fil-qiegħ tal-ewwel kaxxa. U tista' anke tiktibha bil-biro tal-kulur. Li ħa nagħmlu issa ħa nużaw dil-general equation imbagħad biex tgħinna niktbu simple balanced equations għal meta sodium jirreaktja mal-ilma u għal meta calcium jirreaktja mal-ilma. Dawn huma l-observations, alright, pereżempju it-tlieta li huma qed juru l-fumes tal-hydrogen being produced, potessjum u sodjum ukoll meta jirrijektjaw mal-ilma jipproduċu a particular flame colour, fil-każ tal-potessjum vjola, lilac, u fil-każ tas-sodjum yellow. Now, what you're going to do now is pause the lesson and um, you're going to try and write simple balanced equations għal meta jirreaktija sodium mal-ilma u calcium mal-ilma. Dejjem iffollowjaw il-pattern li hemm fil-kaxxa. Eh, tinsewx please meta tiġu għal metal hydroxides dik trid taħdem il-formula bil-balance of charge method U, ħaġa oħra, please, hydrogen element huwa diatomic, b'hekk dan it-two żgħir, l-ewwel waħda hija lesta, intom kulma tidu tagħmlu ta' sodium u ta' calcium. L-equations ħa tagħmluhom fuq rough paper u mbagħad, wara li tiċċekkjawhom ma' tiegħi, tiktbuhom fuq il-blank lines. Issa l-istate symbols please don't bother a lot with them dak ħa nkunu nafu għalxiex il-metal hydroxides qed nagħmlulhom AQ in form 4 meta nitgħallmu s-solubility rules imma għalissa għadna ma nafux nużawhom is-solubility rules so just copy them u mbagħad so these are the answers for the equations tinsewx please il-working li kellkom tagħmlu fil-każ ta' sodium hydroxide, NaOH, għax qiegħku land opposite charges, u fil-każ ta' calcium hydroxide kellna bżonn il-brackets minħabba li ċ-charges ma kinux equal. Ok? So these are the answers please check them out and then copy them on page 124.

Okay. Mela. Hawnhekk il-video qed juri li l-potassium tant kemm huwa reactive jiġi stored under oil. Insomma, ħaj spjegaw ukoll.

Ħa jaqta' biċċa potessium, it's very soft in texture tinqata' qisu qed jispjega li tqis għandha konsistenza ta' cheese tant kemm hi soft. U mbagħad hemmhekk il-bright silver dak huwa potassium, ta' barra d-darker layer dak huwa potassium oxide għax irreattja mal-oxygen. U qed taraw li it's so soft it can be squeezed even with a knife. Hawnhekk hawn dan l-apparat li jintuża biex jittestja jekk jagħmel conduction u fil-fatt peress li huwa metal jagħmel. U li ħa jagħmel issa, go, ehm, he is reacting potassium with water, we're seeing that it's floating, Ir-reaction saret malajr ħafna minħabba li huwa very reactive. Hemm il-fumes ta' hydrogen u hemm dik il-purple flame li kont qed nispjegalkom fuqha. Issa li ħa jagħmel ħa jitfa' ftit drops ta' phenolphthalein indicator. Dan il-phenolphthalein ikun pink fil-preżenza ta' alkali u wieħed mill-products huwa alkali, il-potassium hydroxide. B'hekk,

anke sodium, jipproduċu dak il-metal hydroxide, allura jgħidulhom alkali metals, so do group two metals like calcium, fil-fatt b'hekk il-grupp two jgħidulhom alkali earth metals ukoll. Mela nistgħu nikkonkludu li l-pH fil-bidu tal-ilma kienet 7, Imma as the reaction progressed u bdejna nipproduċu dak l-alkali, il-pH ġiet ikbar minn 7, pereżempju tiġi pH 10, pereżempju. U observation oħra hija li kien hemm dik il-lilac flame fil-każ ta' potassium, imma kieku fil-każ ta' sodium tkun yellow flame imbagħad. Issa ħa mmorru għal grupp tan-nofs tar-reactivity series, il-moderately reactive metals. These are less reactive, in general, ma' cold water ma tantx ma jistgħux jirreactjaw dawn għax ma tantx huma powerful bħala metals, jirreactjaw biss ma' steam. Allura d-differenza li ħa naraw issa hi li meta ħa nagħmlu l-equations tagħhom, Minflok ħa nużaw l-istate symbol LE tal-ilma għal-liquid, issa ħa nużaw l-istate symbol G għall-gass meta nagħmlu l-equations. U ehm daw il-metals yes they can react with steam but the products produced are different. Now with with steam they produce a metal oxide, l-oħrajn kienu qed jipproduċu metal hydroxide,

Now, um, ħat lestu uh, you can pause the lesson and you're going to finish off these equations. Ta' magnesium lesta. Fuq ta' magnesium irrid ngħid xi ħaġa please għax hemm typing error please suppost L l-state symbol suppost G skużawni mhux L dik irranġawha. U ħatamlu fuq ir-rough paper l-equation ta' aluminium reacting with steam u ta' zinc reacting with steam Ta' għajn, ħalluha barra għalissa, tagħtux kasha, dik ħa nagħmluha flimkien. Now, um, so now you're checking the reactions of aluminium with steam and zinc with steam. Um, infakkarkom please li fil-kas ta' aluminium oxide iċ-ċarġ hija plus 3 ta' aluminium u ta' oxygen hija minus 2, so ridt tagħmel hemmhekk il-formula bil-balance of charge method. Żink infakkarkom ukoll li huwa plus 2 u oxygen minus 2 allura they are equal and opposite. U fejn they are a hydrogen jiġifieri element allura rrid nagħmel id-diatomic it-2. Nispera wkoll li qed tiftakru biex tagħmlu il-balancing. Issa,

allura ħa jifforma kemm il-FeO bħala oxide, hemmhekk l-ion għandu charge ta' +2, u kemm l-Fe2O3. Issa, meta nagħmlu l-equation imbagħad ta' steam reacting with Fe, ħa nuru Fe3O4, dak huwa l-mixed oxide, jiġifieri jikkonsisti f'taħlita li magħmula minn Fe u Fe2O3.

Issa wasalna għall-aħħar parti tar-Reactivity Series led Copper, Mercury and Silver u daw tajjeb ħafna għax ma rridu niftakru l-ebda general equation għalihom. These do not react neither with cold water and neither with steam. Okay? So they are practically unreactive towards water. Lesti aħna mill-parti tal-reactivity series tal-metals reacting with water u l-homework li ħa jkun abbonat ma' din il-lesson ħa jkun minn page 129. Dik ħa nagħmel post separata għaliha.